Helo, Athro MM sydd fan hyn ac dyma fideo cyflym neu tutorial cyflym ar sut i ddefnyddio canva.com. Nawr, ar ôl chi uh, mewn gyfnod i mewn i Canva, bydd angen i chi dewis y cynllun. Nawr, gallwch chi dewis maint eich hunan fan hyn neu mae cynlluniau wedi cael eu creu yn barod i chi. Nawr, dwi'n mynd i dewis A4. Nawr, mae ein cymryd eiliad neu ddau i creu y tudalen ac beth mae angen i chi gwneud wedyn ydy cynllunio yr tudalen. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud heddiw, dwi'n mynd i creu clawr ar gyfer um, llawlyfr. Nawr, dwi'n gallu defnyddio'r un o'r layout sydd gyda nhw fan hyn, ond beth mae chi sylweddoli yw mae rhai o'r rhain yn gofod cael ei talu amdano. So dwi ddim yn mynd i boddran gyda defnyddio rheina, a beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i fynd i'r element yn syth. Nawr, chi'n gallu uh, cael lluniau os chi eisiau. Mae lluniau am ddim gyda nhw fan hyn, ac os chi eisiau chwilio am y lluniau, gallwch chi chwilio am beth yw'n hyn, a maen nhw'n dweud, mae gyda nhw filiwn o lluniau. So, uh, dwi'n teipio mewn Cardiff, gewn ni weld os mae rhywbeth o Caerdydd gyda nhw fan hyn. A Uh, Wel, os ond ych chi'n gallu gweld, mae rhaid i chi talu. So, dwi'n awgrymu, os i chi eisiau uh, lluniau, ac uh, dyn nhw ddim am ddim, gallwch chi ffeindio nhw ar y we. Ac uh, bydd tutorial arall gyda fi a sut gallwch chi ffeindio lluniau ar y we am ddim gallwch chi defnyddio heb hawlfraint. Wedyn mae gyda chi grids a fframau ac dwi ddim yn mynd i boddran gyda rheina ar hyn o bryd, dyna sut dwi'n dewis i'w siapau. Nawr, yr holl beth yw safio amser. So, ni'n ti just clicio ar hwn a mae'n rhoi siap arno hwn i fi fan hyn. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw just newid yr, uh, yr, yr lliwiau fan hyn. So mae'n edrych bach yn wahanol ac roiau hwnna fan hyn ac wedyn dwi'n meddwl gall hwnna fod yn y cynllun ar gyfer y clawr yn gyflym. Nawr, beth arall sydd gyda ni fan hyn? Mae gyda ni llinellau i ni'n gallu rhoi mewn ac mae lot o llinellau yn gwahanol. So os fi'n clico fan hyn, fi'n gallu rhoi y llinell mewn rhywle gyda dim trafferth a fi'n gallu stretcho fe. Ac yr un peth eto, dwi'n gallu newid y lliw heb dim trafferth ac uh, dwi'n gallu hefyd, os o'n i se clicio fe, a gwasgu copi ac mae'n gwneud ail copi fi bydden ni'n gallu symud rhywle arall. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud, falle fan hyn nawr yw dwi ddim yn hoffi y lliw na, newid hwnna'n wyn, a falle newydau hwnna yn wyn hefyd. Right, na, yr er peth nesaf, mae gyda ni yr er illustrations gallwn ni rhoi mawr ac mae'n dibynnu ar beth i chi'n gwneud. Mae llawer o bethau ddiddorol i gael fan hyn. A chi'n gweld, mae mwyafrif o'n nhw am ddim. A fel arfer, mae rhai am ddim ar y top, ond mae rhai chi'n gwybod talu amdano wedyn ar y gweilod. So, beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i dewis yr uh, cyfrifiadur hyn fan hyn, ac achos tutorials i ddefnyddio uh, Canva yw hwn, so rhoi ai hwnna, uh, fan hyn, fi'n meddwl. Ac wedyn, beth sydd gyda ni? Um, mae gyda ni pethau fel um, yr icons ni'n gallu defnyddio os ni eisiau. Chi'n gweld nhw fan hyn, a fi'n ei dewis yr uh, dyn, ac mi'n rhoi y dyn na fan hyn. A beth ni'n gallu gwneud wedyn, dyn ei fenyw, wrth gwrs, mi'n rhoi y fan hyn, rhoi fe fan hyn, a bydd yn unig falle i newid yr lliw, ond fi'n gallu anfon e nôl os o'n ise. Okay? Fi'n gallu anfon e nôl os o'n ise, neu anfon e mlaen. A beth fi'n gallu gwneud yw copio peth o hwnna os o'n ise hefyd. Nawr, um, Dwi ddim yn hapus gyda hwnna i fod yn nes, yn cyswaru drwy. Nawr, peth nesaf um, sydd gyda ni ydy, um, os ni symud lawr fan hyn, ni'n gallu cael chats hefyd. Okay? Ni'n gallu golygu rheina os ni se. Okay? Nawr, peth bwysig yw'r sgrifen. ac i ni defnyddio'r ysgrifen a rhoi'r ysgrifen mewn ac wedyn sy'n ei teipio mewn defnyddio Canva ac uh, sy'n rhoi hwn lan fan hyn a beth ni'n gallu gwneud wedyn ydy newid y maint falle ac wedyn newid yr ffont a falle newid y lliw a wedyn ar, ar ôl ni'n bod yn hapus gyda fe gallwn ni rhoi e lan fan hyn neu gallwn ni jyst rhoi e yna defnyddio Canva a fi'n mynd i rhoi hwnna lawr i fanna okay. nawr dyna yr ffordd cyflym o ddefnyddio canva a gobeithio os chi'n cael bach fwy o amser gyda fe i chi gallu chi arbrofi ac gwneud pethau gwych achos mae lot o opsiynau gyda ni a cofiwch os ych chi ddim yn siŵr gallwch chi gwneud hefyd i rhoi y tasg i'r disgyblion dweud i nhw creu clawr, creu llun, creu delwedd trwy defnyddio canva dot com a cael nhw i e-bostio yr llun i chi. Nawr wrth rowch chi gorffen, beth gallwch chi gwneud wrth gwrs ydy lawrlwytho fe. Ydych chi lawrlwytho fe fel llun ac uh, mae fe, cofiwch, mae fe wastad yn cael ei safio fan hyn hefyd. Okay? A gallwch chi gwneud e make public os chi se hefyd. Nawr, dyna sut i ddefnyddio canva.com yn gyflym. Uh, mae llawer i chi chi gwneud gyda fe, ac uh, nawr dwi'n mynd i gadael ei lan i chi. So, hwyl am nawr.